Татарстан галимнәре белдергәнчә, кызганычка каршы, Чуашстан татарлары тарихы, шәхесләре һәм андагы авыллар тарихы әле бик аз өйрәнелгән. Милләттәшләребез башлыча республиканың Комсомол, Батыр һәм Ялчык районнарындагы уналты татар авылында гомер итә. Моннан берничә ел элек республиканың татар автономиясе рәисе Хәйдәр Сафиуллин энесе Фәнис белән төбәктәге татар тарихы белән кызыксына башлыйлар. Дөрес, узган гасырда бу эш белән аларның авылдашы Сәнәтулла абый Басыйров та шөгыльләнгән.

Оештыручылар белдергәнчә, конференция Урмай хакында шактый гына сорауларга җавап табарга һәм уникаль мәгълүматларын ишетергә мөмкинлекләр ачты. Урмай буенча безнең инде зур ачыш ясалды. Урмайның нигез салган елы 1647 елны

Сафаҗай дәфтәрләре әле инкыйлабка хәтле, революциягә хәтле язылып чыккан. Менә шул Сафаҗай дәфтәрләрендә без бүгенге рус телендә дә аны яңадан тәрҗемә итеп, бастырып чыгарга идек, әлхәмдүлилләһ. Марий Ил Республикасының татар мәдәният үзәге директоры Илгиз Гайсин төбәк тарихын, шуннан чыккан танылган шәхесләрнең язмышын өйрәнү, шәҗәрәләр төзү эшен мәктәптән үк башларга кирәк, ди. Бар инде организацияләр,
Зарегистрированная общественная организация краеведов, татарских краеведов Республики Марий Эл дигән. И бездә татар үзәгендә үзебездән түгәрәк бар. Шул тарихлар буенча өйрәнүчеләр. Мәктәпләрдә менә бу эшләр башланды инде ул шәһәрләр буенча. Хәзер инде менә авылларны Тарих буенча алар инде сочинениеләр язып, конкурсларда да катнашып, ул конкурсларны Татар мәдәният үзәге оештыра. Борынгы Рязань төбәге халкыбыз тарихында аерым бер урын алып тора. Өлкәдә татар авыллары аз булса да, алар хакында байтак кына мәгълүмат тупланган. Районнарда яшиләр татар мишәрләр. Анда авыллар зуррак. Беренче авыл Бастано. Анда ике борынгы мәчет, бер кадәр 200 кеше яши, татар кешеләре. Һәм дә бер 40 чакрым шул авылдан Әҗә авылы, Азеево дигән авыл. Ул бик шундый танылган авыл, чөнки моннан чыкты Фикърәт Табеев, Салих Ерзин. Шул авыл бөтен татар авылларының Рязань өлкәсендә иң зурысы. Анда бер кадәр 400 кеше яши, анда татарлар да, урыслар да яши. Анда э, татар мәдәни, мәдәни үзәге бар, татарлар э, тырышалар үз э, мәдәниятен сакларга. Россиянең Үзәк һәм Идел буе төбәкләрендәге авыллар һәм мәчетләр тарихын өйрәнеп, алар хакында китаплар чыгаруда Мәскәүдәге Мәдинә нәшрият йорты да зур эшчәнлек алып бара. Мәдинә нәшрият йорты күп Йөзләгән данә китаплар чыгарды, аларның күп өлеше тарих буенча, бөгенгесе көнне күп төрле башка регионнарда да, башка өлкәләрдә дә үзләренең тарихларын өйрәнү, үзләренең каян килеп чыкканнарын өйрәнү, ул да бигрәк тә эш алынып бара. Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының өлкән фәнни хезмәткәре Айдар Хәйретдинов, Муса Бигиев хезмәтләренә нигезләнеп, унтугызынчы гасырда мәдрәсәләрдә, белем дәрәҗәсенең йомшак булганлыгы хакында фактларга нигезләнеп чыгыш ясады. Дини мәдрәсәләрдә,
Муса Бигиев әйтүенә күрә, Садреддин Айниның әйтүенә күрә, алар бер заманда Бохарада укыганнар. Садреддин Айни Бохара турында әйтә, Муса Бигиев бөтен дөнья мәдрәсәләре турында әйтә, дини белем бирелмәгән дигән нәтиҗәгә киләләр икесе дә. Әйтерсең, бер китап укып яки бергә утырып сөйләшкәннәр дә дини белем юк, ягъни Коръән белеме юк, тәфсир юк, хәдис юк, җыен җык бар укытыла, җыен сафсата, бер җөмләне аңлау өчен ярты ел вакыт сарыф ителә, аңлау өчен түгел, әле мәсәлән китап язучы ялгышкан була, бер сүзне ике тапкыр кабатлый. Менә шуны ярты ел буе чәйнәп, ахырда бу кеше галим булган икән һәм ул моны язганда аның үзе түгел, аның каләме ялгышкан дигән фикергә килә торган булган. Әлбәттә, ил тарихы белән бергә туган як тарихын да өйрәнергә кирәк. Бүген безгә берничә йортлы гына авыл булса да, аның турында китап чыгаруны үзебезгә максат итеп куярга кирәк. Чуашстаннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.